Cente ma onongo myero kiyub ki gudu. Cente ma onongo myero kiyub ki gudu ma a ki i Gulu citi cito i te got atoo kikwalo. Cente man omyero kiyub ki gudu ma a ki i Gulu citi konekting cito i Caro paka o i te got ato. Cente me yo gudu ma cito o wa i te got ato ki kwalo cene ne o en lakwal cene ne tye i kinwa kany lakwal cene me te got ato. yo gudo ma cito i te got ato, lakwal cene-ne oyubo ki ot gurofa ma tye i Gulu Citi kany. Cente pa lwak man omyero okony lwak, cente ma yubo gudo a ki i Gulu Citi Cito wa i te got ato. Lakwal cene-ne tye i kinwa kany. Mito ni en bene ecung. Mito ni dano bene oye en. Ni cakke ki i NRM primary ni o wa i general, uh, general elections. Lakwo cene-ni mito ni kiye en. wek en ecit i paliamen. En aye dok i paliamen ka kwal lacoli miyo cente me yo gudu, yo ma konyo lwak, yo ma konyo acoli ki kwaloko cente mo myero connecting wan yo gudu ma connecting wan ki i gulu city paka wa i te got ato. Cente yo gudu te got ato. Latwac onyem ocamo oko, oyubo ki gurofa, gurofa i Gulu city en tamo ni en eryek i loyo Acholi. Wuniang lok-ki, the same person. En aye tye ka nyweno dano i lok kom wetlan, wetlan, gulu. Ya o, wod lango moni tye ka yubo petrol station, ka cato moo, petrol station kitye ka yubone i gulu, cok kono i Cinabel, Cinabel. Kineko wod laoni nono. Ngat ma pe mito ni kinge ni en aye tye ka nywaro Acholi, en aye omiyo ngom enoni bot wod Lao. Ya ka ibiketo petrol station kany ka cato moo, ibimina ciling adi? Ngat eni bargain ne tek me World Cup. Yo gudo ma omyero ocer i te got ato cene-ne kicamo woko kiyubo ki gorofa i Gulu Citi. Aya, Cena Bell, Komedi kitye ka nywaro lok me Wetland, Wetland, Wetland, en the same person, the same person, en aye onyweno Acholi i lok kom gudo yo laco. Gudo yo laco kiyubo calo yo moyo, kiyubo yo gudo laco calo yo moyo ma ngat mo libbe aliba ka cito ka moyo moyone ento pe calo yo gudo ma kubo dano ki i citi cwalo laco a ki laco cito kono kwene paka wa pa bor atyaka a ki kenyo cito wa i boda ni mule olego a ki kenyo Yo gudo laco cito wa Juba, a ki Juba cito wa Kartum. Latwac onyem kwalo cene yo gudo laco. En wun Acholi, wulworo loko lokke ba, wureto manwu pe wuye ni kiloki.

Yen ma yam ipito i gulu kany wa i kare pa abuu yinni, abuu yinni macon i gulu, yen ma kipito wa i kare pa abuu abuugi, i kare pa muni miri, kare pa Biritic, yin ibini, ni pien yin won kom, itongo yen-nogo weng icato oko, Cato yeno, icito awil i peti bot dako-ni, in amingo. Yen pa Lugulu Citi otongo oko weng owilo ki cuwal bot malayiwu, otayo ni wan miyo. Kaka ma dong wao iye ni pe waparo gin mo. The same person and the same person ocato got Got Guu, Got Guu ma yam gwoko jok pa Acholi ka ka ma twol madongo, twol ma loko leb me leb, spiritual language, leb me kalkwaro, leb pa Acholi leb me kalkwaro, twol ma loko spiritual language. Wucato twol wa weng Chinese omuto twol loko weng omuto jok acholi u wun wiwu owany ca wi program i wun uracu wan obi reti u wan obi reti o.

Lutino wany timo ma kica? Lutino wany timo ma kica? Wan omyero konyo kori. Ngat mo obino oyiti ya in pe ikwano, ngat obino oyiti ya in konyi pe, ngat obino ocayi ya in gigu. Ei in iwaco ya in icito ka cwakone ya o pien kor ki waco in icwake. Wan ba atum pa Rwot wamako ki meg, wa- wamedo ki megwa. Gamente ka mito ni wan wabed jo ma bolo kwir ki gamente keken, gamente okonywa, gamente pe ocwak kor lukwo.